A, Buja, vheiwe ni khou gungula nga hoyu ṅwana wa miyaṋu uri no mu humbela thuso. Ende a tou konḓa so u tou ri hani hani mara kha zwo u tamba kana zwine zwa vha na maṱo u a ntsha tshelede mara zwino u khou tou ni dzima so u tou ri ri nga si vhafhi. Vha to ralo vhathu vhoṱhe vha vha vha venḓa kana ndi nga tori 90 percent ya vhathu vhene vha pfhi vha khou kona hayani ngori na thi a ri to tenda uri na muthu ane avha na tshelede mara vhathu vhoṱhe vhene vha vha vha khou to pfhi vha khou kona hayani vha to ralo vha nga si ni thusi nga tshelede ndi uri vha to takadziwa zwezwi u to pfhi hu na vhana nyana ni ani vhoni zwo pfhi tshelede ya hone zwo tou pfhi i ya investiwa kha vhananyana e, hezwo vha vha bva phanḓa khazwo zwi ḓi nga zwino ḓo ni vhona uri kha corona mara hu na miṱa minzhi i si khou konaho ngori abeni vha zwi sedza i community iṅwe na iṅwe kana village iṅwe na iṅwe hayani a zwi itea uri i vhe i si na muthu a si khou konaho mara U tou uri vhathu vho rali vha ri khou thusa vhathu vhene a vhana kana vha khou vha si khou konaho zwi a konḓa ezwo zwithu ngori kha vha hu tshi khou pfhi vhathu vha hone vha na mbilu dza vhuḓi na mini zwoṱhe vho tea vha tshi kho to dzula muthu muṅwe na muṅwe one a ri nṋe ndi khou kona ana to ḓi ndi khou amba uri nahone a nga pfhi no ntsha hanḓirete ṱhauzeni no donathela gurozari ya three thousand three thousand. muḓi muṅwe na muṅwe hafha fhethu ni vha ni songo luza mara vhathu vha hone vha nga i ntsha tshelede kha hezwiḽa zwo tamba u tou pfhi ho ntshiwa hanḓirete ndo bukela muṅwe ṅwananyana um uri a ye moritius a tou ḓiphina a khou nwa dzi champagne na mini mara hezwi zwa zwino kha heyi situation hu na nyimele zwino vhathu vha khou welela. mara vhathu vho dzula nṱha dzi tshelede ngo tou uri ṱhamusi vhathu vha hone vha greedy thi ḓivhi uri zwi vha zwi khou itisiwa mini kana ndi vhugiridi kana hani mara ndi nga nḓila ine vhathu vha hayani vha itisa ngaho vha nga si ni thusi kha zwithu zwa u fhaṱa ndi uri vha ḓo ni thusa kha zwe zwo tamba u tou pfhi hani hani zwino na tshelede ya hone nṋe a thi koni u pfhesesa uri vhathu vha hone tshelede ya hone i tshi khou konḓa u bva zwi ḓi nga zwezwi zwino nthu ya hone tshelede ya hone no wane vhathu vha tshi ri khou shuma badi mara tshelede ya hone u nga ri ita u shuma u dzhia vhafumakadzi vha vhathu ngori thi na musi no vhuya venḓa ni ḓi pfha vhathu vha khou gungula uri mu gedegede o dzhia musadzi wanga na mini zwoṱhe u ya nga u fhambanana ngori muthu muṅwe na muṅwe a pfha uri o no vha na tshelede ine a khou kona u humbula u dzhia vhasadzi vha vhathu. Mara zwino khe iyi nyimele ya serious ine miṱa minzhi i khou nida vhathu vha khou balelwa u dzhenelela mara na tou vuwa zwino kana na ri a ima ndi wane V class hafha zwino ndi wale vhananyana vha pa Durban ndi tse navho ni nga mangala na vhe vha vha khou ri a vha na tshelede vho no vha na tshelede kha akhaunthu uri heiḽa tshelede yo ḓisa hani na hana ni sa koni u zwi pfhesa zwino vhathu vha hayani vha nga heneyo nḓila nṋe a thi koni u pfhesesa uri zwi vha zwi khou itelwa mini zwone uri kana ndi feimi kana ndi mini Mara ndi khou amba uri ri nga tshila no rali zwino vhathu vha vhathu vha tshile gai avha vhane vha vha khou dzhielwa vhafumakadzi ngori a vha na tshelede ndi khou amba uri tshelede ya hone nṋe a thi koni u pfhesesa uri i vha i khou tou itiswa hani mara hai a ri tshile vhanna vhashu tenda ni khou guda riṋe ri khou ḓi thusa vhathu hu tou vha uri tshi thusa a zwi maṱoni ya vhathu ri nga si tshimbile ri tshi vhudza vhathu ro thusani hu na vhathu vhanzhini ra khou vha thusa na nga henefho ene ra vha hone mara vhathu vha yani khe vhaḽa vho dzula vho lindela hu tshi pfhi Oppenheimer na Ruppert vha ri hu na donation. Muthu wa Strader na Commelle u ḓo ḓivhela gai Oppenheimer na zwithu zwa uri 1 billion na mini zwoṱhe? Thi hu tea u thusa vhathu vhane vha vha henefho kha community vha khou konaho uri kha ri thuse miṱa yeyi na Venḓa hu ngo tou ḓalesa vhathu vha vha khou tou pfhi ndi vhasiwana hu ḓi tovha na miḓi fhaḽa na fhaḽa mara ndo rali arali u khou pfhi ndi community ndi nṋe ndi khou konaho kha heyi community nda ḓivhudza zwa uri ndi khou ntsha Eneo hundred thousand ari muḓi muḓi muḓi eh, grocery ya 300 thi vhona uri vha vha vho luza mara ha ḓa vhananyana vha ḓo zwi ita zwino ri khou tshilisani na vhana vhashu